Israel ram pur thla chungah ralhrang kut in mizapi kul ruk an nunnak a liam. Israel ram ah pur thla chungah khan ralhrang kut in mizapi kul ruk an nunnak a liam i minung kul thum nih hliam an tuar tiah Women for Justice nih chiapa kul li ah an thanh. Nunnak liangmi hliam tuarmi hna hi ralhrang nih cunglei in bom a thlak ruang, ralphaw i hman ruang, tlei i thah le bom i lawmhnak in a si i a tam deuh hi cu vanlawng bom in an nunnak a liam tiah Women for Justice nih cun an langhter. Cun ralhrang nih ralzam kem hna zong vanlawng in an kah. Cu bantuk vanlei kahnak ruangah Israel ram ah mizapi inn hleinga le inn pakhat an rawk tiah an langhter fawn. CNA nih hawikom hna he kar kan hlang chin lai tiah a ti. Myanmar ram mar Thursday ah a kum sawm sarih pakuanak CNF nih cun hawikom hna he kar kan hlang chin lai tiah thawng nih kul ruk chia pa hleikua ah cakuat an ṭial. CNF nih cun committee representing Phedong Su Hluttaw le National Unity Government hruainak in a kum sawm sarih pakuanak Ma Thursday ah General Iang San he hmunkhat ah nunnak liangmi Martyrsville te kan in upat hna. Hi philh khawh lomi kum thongkhat zakua sawm li le pasarih chiapa hleikua ah tha a tungmi Martyrs pakua telh in Myanmar ram luatnak le hramhram uknak dohnak ah nunnak liangmi upat hmaizah kan in pek hna. Chin National Army cu democracy, miphun tluk ruamnak, mahte khuakhan lairelnak ngei, Federal Democracy ramkulh komh sernak tiang hawikom hna hi hmunkhat ah raldohnak ah kan kal chin lai tiah Martyrs hna mithmai zoh in biakam ca kan in kuat hna tiah an langhter. PDF Zolen le ralhrang kahdohnak ah ZRAEC pathum an thi. Israel ram Tedim peng Kennedy tlang le Tedim kar ah ralhmai ser ralhrang kahnak ah ralhrang paruk an thih hlei ah ralhrang kuttang zomi Revolution Army ZRAEC pathum an thi tiah PDF zolen nih Chiappa kuli hnih ah an thanh. Hi kahdohnak ah ralhrang paruk an thi i hliamtuar an tam. A thimi lakah ZRAEC pathum zong an i tel. Hi kahdohnak ah ralhrang le PDF zolen kar pahnih kahdohnak a si tiah an langhter. Thonghnih kul le ruk Chingpa kul le khat zaan suimilam pariat hrawngah PDF zolen nih a thli thup in an kan kah caah Revolutionary Army ZRAEC lei in minung pathum kan thi, tiah ZRAEC nih an thanh ve. Israel ram tedim pengah hrambunhmi PDF zolen hi Myanmar ralhrang a domi an si i ZRAC hi Myanmar ralhrang he aa kopmi an si hleiah dothlennak tuahmi hriamtlai a kap tawntu an si. Central OILA nih Lawngtlai khuachung thil man kaiter lo dingin theihter. Central Lairam khualipi Lawngtlai ah lamchiat le ruahsurmi minchal in homan thilman kai lo ding le a kai cia zong ṭum ṭhan dingin Central YLA nih Chiapa kuli thum ah nawl an chuah. Central YLA nih cun tulio lamchia le ruahsur ruangah lam a pitmi men in Lawngtlai khuapi chungah chawlet cheukhat in thilman an kaiter tiah theih a si. Nitin herhhai Essential Communities hlei ah kuva le zerdaman tiang a kai hi Central YLA nih cun tha a ti lo i hi bantuk thil man a kaimi kan um cun rate ningcang in zuar than ding kan in theihter hna. Cun dawr hngakmi hi bantuk thil man kaitermi an um cun Central YLA ah a rianrannak in theihternak tuah ding in kan in nawl in kan in theihter hna tiah an langhter. India Myanmar ramri tan in ri thaisii karhtertu ngan kan tleih tiah India NCB nih an chim. India-Myanmar ramri ah a cawlcangmi le ramri tanmi rithaisii karhternak ah a ngan ngaimi Myanmar ram Chin State mi an hruaitu cu tlaih a si cang, tiah Narcotics Control Bureau, NCB, nih Chiapa kul thum ah an thanh. Hi an tlaihmi pa hi Myanmar ram Chin ramkulh, Hei-Chin thlangthluan ah khuasa ningzatuan a si i India ram Manipur ramkulh, Curachanpur khua ah an tlaih. NCB nih hin tlaihkhih khawhnak dingah a thla leng kherhhainak fimthiamnak a phunphun in ramkulh khat le khat pehtlaihnak an tuah hnuah tu bantukin an tlaih khawh hi a si. Kherhlai ningah ningzatuan hi Chin ramkulh ah rithaisii a tlai hiptu le a hleiin ramkip ah a pechamtu methamphetamine le heroin hi Manipur, Mizoram, Assam ramkulh in India ramhun kip le Bangladesh ram tiang a chektu a si tiah NCB nih an chim. Ningzatuan cu sualthlaihnak phun tampi an tuahpiak. Cun anih hi Assam ramkulh, Silchar khua in Abdullah Ahmed, Manipur ramkulh, Churachandpur khua in Lalthlamuan pawlamte, Pherzawl khua in Ninggatin Khum Hrang ngul Curaccanpur khua in Pau Min Len Mun Lo hna zong an i tel. Hi rithaisi cohlangtu, kuatu, phawtzamhtu rian ah a biapi ngaimi a si, tiah NCB nih an chim. Ningzatuan tlaih khawhnak ding ah kum thonghnih kul i ruk vaupi thla ah Lal Hmin Sang le Biangrei Thlep thla ah Thanchingṭuang an tlaihmi hna hnulei ah hi nakin a ngan deuhmi a um ko tiah NCB nih lunghrinnak an ngei. Malaysia cozah nih ralzaam kongah UNHCR theihter in le thongtla thong nga tilawng in kuat a timh. Ralzaam thawng tampi an i dornak Malaysia ram ah phung le ram sersiamnak caah tiin United Nations High Commissioner for Refugee sinah ralzaam thar kar tuahpiak rih lo dingin Malaysia cozah nih an theihter hna. Cozah ṭhithruainak tangah document pendaftaram Pelarian DPP cu ningcang tein tuah khawh dingin biakhiah a si tiah Malaysia cozah Deputy Foreign Minister

Hi kong he pehtlai in cozah lei in cun chimrelnak cu an ngei ko nain UNHCR lei in thawngthanhnak le chimrelnak a um rih lo caah a sining kel tein a kal rih ko lai. Appointment a ngei ciami zong amah ning tein a kal rih ko lai tiah theih a si. Chiapa hleithum ah Malaysia ram min ngei hmun hleiriat ah operasi tampi an lut i UN card ngei lo Chinmi minung sawmli hrawng le Myanmar ram za hrawng tiin an ramdangmi minung zanga pathum an tlaih hna. United Nations High Commissioner for Refugee nih an thanh ning ah Malaysia ram ah UNHCR card tuahmi le deunak halmi minung sing hnih le thong hlei nga le zaruk hrawng an si. Cuchung ah zatuak za sawmriat kua hi Rohingya tilh in Myanmar rammi an si i a dang cu Pakistan, Yemen, Syria tilh in ram sawmnga hrawng an si tiah a ti. Tutan thawng kan thanhmi cu khavial khan a si rih lai. Zohtu le ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Hmai zarah kan i tong ṭhan te hna lai.